Şu programmaň üsti bilen siz bilen duşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýan. Geçen gepleşikimizde biz günäden üstün bolmak barada birnäçe aýatlara siziň bilen seredip geçdik. Men sizden birnäçe soraglar barada pikir etmegi haýyşt edipdim. Ine bu Rimler kitabynyň altynjy babynyň on bäşinji, on sekizinji aýatlary. Men şol siz Rimler kitabynyň altynjy babyny doly okansyňyz diýip umyt etýän, eger okamadyk bolsaňyz, ýene-de sizi şu aýady doly ok, şu bölümi, baby doly okamaga çagyrýan. Şeýle hem siz şu ýerde Pawlusyň beren soraglary barada pikir etdiňizmi? Pawlus bizden gaty wajyp soraglar soraýar. Günä günä etsek näme bolýa, Mukaddes Ruha görä ýaşasak, dogry iş etsek näme bolýa? Men ýene bir gezek şu bölümi siziň bilen okap geçmekçi. Indi näme? Biz indi kanunyň ygtyýaryna däl-de, merhemetiň ygtyýaryna diýip günä edibermelimi? Elbetde ýok. Eýsem siz özüňizi kimiň tabynlygyna tabşyrsaňyz, şonuň-da guluna öwrülýändigiňizi bilmeýäňizmi näme? Siz nämäniň guly? Ölüme eltýän günäniň gulumy ýa-da dogrulyga eltýän tabylygyň guly? Hawa, siz günäniň guludyňyz, ýöne Hudaýa şükür, kabul eden taglymatyňyza ýürekden tabyn bolduňyz. Günäniň ygtyýaryndan azat edilip, dogrulyk gullary bolduňyz diýýär. Gaty wajyp zatlar barada gürrüň gitýär bärde. Biz öň diýýär, Pawlus ýatlatýar on ýedinji aýatda, siz öň günäň guludyňyz diýýär. Köne ýaşaýşa görä ýaşanymyzda biz günäniň guly. Diňe şol ten höweslerini zerur bolan zat bilen üpjün edip, ten höweslerine görä ýaşadyk. Şeýle etmek bilen biz günäniň guludyk. Indi Pawlus bärde gaty gowy zat diýýär. Menem begenýän şuny okamda Hudaýa şükür diýýän. Ýöne siz Hudaýyň Mukaddes Sözünde aýdylýan hakykatlara tabyn bolup ýaşaýaňyz şu wagt diýýär. Şoň üçinem siz günäniň ygtyýaryndan azat bolduňyz diýýär we indi dogrulyk gullary bolduňyz diýýär. Dogrulyk gullary bolmak diýmek hakykata görä biziň ýaşamagymyz. Hudaýyň hakykatyna görä ýaşaýas şu wagt. Indi şu esasy wajyp zat barada barada bize Pawlus ýatlatýar. Biz günäden Isanyň üsti bilen üstün bolup bilýäs. Men geçen gepleşikde-de diýdim, şoň Mukaddes Ruhunyň güýji bilen üstün bolup bilýäs. We şeýle etmek bilen öz ynsan tebigatymyzy Hudaýa hyzmat etmäge bagyşlaýas. Şol ynsan Tenimizi, bedenimizi Hudaýa hyzmat etmäge bagyşlamaly biz. Şoň üçin ulanmaly. Şonda biz günäň hökmünden, günä, günäň synagyna düşmekden azat bolup bilýäris. Biz günäň hökmünden elbetde Isa Mesihiň haçda ölmeginiň üsti bilen azat bolduk eýýäm. Gaty Owadan azatlyk bizde Isada bar. Ine geliň şu häzir Rimler kitabynyň altynjy babynyň on dokuzynjy, ýigrimi üçünji aýatlaryna bilelikde seredip geçeliň. Şu ýerde Pawlus bize nähili hakykatlary öwretýär? Siziň ynsan ejizligiňizi nazara alyp, Size sada sözler bilen aýdýaryn. Siz ozal beden agzalaryňyzy haramlyga we gitdigisaýy artýan bikanunlyga tabşyrypdyňyz. Indi bolsa beden agzalaryňyzy halal ýaşaýşa eltýän dogrulyga tabşyryň. Siz günäniň gullurykaňyz, dogrulygy berjaý etmekden azatdyňyz. Ozal eden işleriňizden, ýagny şindi utanýan işleriňizden näme bähbit gördüňiz? Şeýle işleriň soňy ölümdir. Ýöne indi günäniň ygtyýaryndan azat edilip, Hudaýyň guly bolduňyz. Munuň netijesi halal ýaşamaklyk. soňy bolsa baky ýaşaýyşdyr. Çünki günäniň muzdy ölüm, Hudaýyň peşgeşi bolsa Rebimiz Isa Mesih arkaly berilýän baky ýaşaýyşdyr. Ine, bu Rimler kitabynyň altynjy baby, on dokuzynjy, ýigrimi üçünji aýatlary. Biz ýene-de Pawlusdan köp zatlary öwrenýäs bärde. Ol bize bir hakykaty ýatladýar, Siziň diýýär, ynsan ejizligiňizi Men bilýän diýýär. Edil biz Hudaýyň Mukaddes Ruhy bolmasa, biz öz güýjümiz bilen hiç zady edip bilmeýäs. Şony bize ýatladýar ol. Şonuň üçin hem men size şeýle ýüzlenýän diýýär. Öz. Owal diýe siz ozal şol beden agzalaryňyzy haramlyga hem gitdigisaýy artýan bihalulyga tabşyrypdyňyz diýýär. Eý, öz isleglemmizi amal edip, şeýle ýaşadyk, Hudaý barada pikirim etmedik, şony aýdyp otyr. Indi bolsa diýýär, ýöne şu wagt siz Isa Mesihe iman etýän bolsaňyz, Isa Mesihi kalbyňyza kabul eden bolsaňyz, onda beden agzalaryňyzy halal ýaşaýşa eltýän Dogrulyga tabşyryň diýýär. Dogry işleri ediň diýip otyr. Başgaça aýdylanda, Pawlus diýýär, indi öz tutuş ten agzalaryňyzy, tutuş teniňizi dogry işleri etmäge bagyşlaň diýýär. Şoňa tabşyryň, bütin teniňiz diýýär. Siz diýýär, öň günäniň gullarykaňyz, dogrulygy edeňzokdyňyz diýip, Pawlus bize ýigriminji aýatda şony ýatlatýar. Dogrulyk barada pikirim etmeýärdiňiz. A ozal eden işleriňizden, ýagny şindi utanýan işleriňizden näme bähbit gördüňiz diýýär. Şo günä etmeklikden näme bähbit gördüňiz diýip, Pawlus bizden gaty gowy soraglar soraýar ýigrimi birinji aýatda. Oýlanyp görüň, öň günäde ýaşan döwrüňiz barada oýlanyp görüň şu wagt. Näme bähbit getirdi size? Günäde ýaşamaklyk hemişe bizi derbi-dagyn etýär. maşgalalary bozýar, agzalalyk getirýär, rahatlygy bozýar, bölünişik getirýär, birlik ýok. Ine, şol günäň netijeleri. Şu zatlardan näme bähbit bolup bilýär, näme? Hiç hili bähbit ýok. Diňe erbet täsir etýär bize. Şol işleň hemmesiniň soňy ölüme eltýär, ruhy taýdan ölüm. Indi, ýigrimi ikinji aýatda Pawlus bize şeýle diýýär, Ýöne indi günäniň ygtyýaryndan azat edilip, Hudaýyň guly bolduňyz. Munuň netijesi halal ýaşamaklyk, soňy bolsa baky ýaşaýyşdyr diýýär. Indi, Pawlus bize şu wagt Isadaky durmuşymyzy ýatlatýar. Eger şu wagt sen Isa iman üsti bilen ýaşaýan bolsaň, onda sen günäň ygtyýaryndan, günäniň kontrollygyndan azat edildiň diýýär. Sebäbi Isa Mesih haçda şoň üçin öldi, bizi günäň höküminden azat etmek. Indi şeýle etmek bilen diýýär, günäň ygtyýaryndan azat edilip, indi şoň üçin hem siz Hudaýyň guly. Hudaýyň guly diýmek bärde negatiw manyda däl-de, biz bar durmuşymyzy Hudaýa tabşyrýas, Hudaýa bagyş edip ýaşaýas. Şoň ýolundan ýöreýäs, Hudaýyň mukaddesligine görä ýaşaýas. Şo barada aýdylýar bizde. Munuň netijesi näme bolýan ekeni şo Hudaýda ýaşamaklyk? Halal ýaşaýas biz. Soňlugy bilen şo Hudaýdaky durmuş bize baky ýaşaýşa eltýär bizi. Gaty gowy wadalar biz bärde görýäs Hudaýdaky durmuşda. Soň ýigrimi üçünji aýat bu gaty wajyp aýat. Günäniň muzy, muzy bärde tölegi, günäň tölegi näme ölüm. A ýöne Hudaýyň peşgeşi bolsa Rabbimiz Isa Mesih arkaly berilýän baky ýaşaýyş. Seret bärde günäň netijesi näme? Günä üçin näme tölemeli, tölegi ölüm ekeni. A ýöne Hudaý bize peşgeş berip otyr. Bu gaty Owadan sowgat! Oň peşgeşi näme? Rebbimiz Isa Mesih arkaly berilýän baky ýaşaýyş. Bize Hudaý şony peşgeş berýär. Şoň üçinem biz näme üçin Hudaýyň bize berýän baky ýaşaýşa şoňa eýe bolman, biz näme üçin günäde ýaşamaklygy saýlaýas? Hudaýyň baky ýaşaýyş peşgesi barada biz oýlansak, biziň kalbymyzda Hudaýa garşy şoňa minnetdarlyk döreýär. Hemişe alkyşlap ýaşamak isleýäs. A günäň günä netijesi töleg. A ýöne Hudaý bize peşgeş berip otyr. Bu ine Hudaýyň bize bolan güýçli söýgüsini görkezýär. Hudaýyň merhemetine jogap berip, biz Şoňa jogap bersek, onda biz köne durmuşymyzy taşlaýarys, günäň guly bolmakdan azat bolýarys. Günä etmek islemeýäris. Sebäbi biz täze, Isadaky täze durmuşda ýaşamak isleýäris, şeýle dälmi? Sebäbi şu täze durmuş bize rahatlyk hem ýaşaýyş berýär. Ine, geliň häzir şu barada Efesler kitabynyň dördünji babynyň ýigrimi ikinji, ýigrimi dördünji aýatlaryna seredip geçeliň. Şu ýerde Pawlus bize täze ýaşaýyş barada näme diýýär, köne ýaşaýyş barada näme diýýär? Öň öwredilişi ýaly, öňki durmuşyňyzy ýalançy höwesler bilen ýoldan çykaran köne ýaradylyşyňyzy çykaryp taşlaň. Muňa derek, oý-pikiriňizde, garaýşyňyzda täzeleniň. Hakyky dogrulyk we mukaddeslik bilen Hudaýyň keşbinde ýaradylan täze ýaradylyşa besleniň diýýär. Ine, şu ýerde biz köp hakykatlary görýäs ýene. Pawlus bize köp hakykatlary öwredip otyr. Öňki durmuşyň diýe, öňki ýalançy höwesler bilen ýoldan çykaran durmuş diýe seret. Ynsan höweslerimize görä ýaşasak, onda Pawlus näme diýe, ýalançy höwesler. Şeýle etmek bilen bizi ýoldan çykaran köne ýaradylyşyňyzy çykaryň diýe, ony taşlaň. Ine, bu biziň öňki Isa Mesihi kabul etmezimizden öňki durmuş. Ten höweslerine görä, ýalançy höwesler bilen ýoldan çykan höwes, bizi ýoldan çykaran höwesler barada aýdyp otyr, ýalançy höwesler. Şu zatlary diýer, şondaky köne durmuşyňyzy aýryň, çykaryň. Ol edil eşik geýýän ýaly, eşigi geýip soň çykarýa-da. Ine, şony Şol mysaly Pawlus bize ulanýar. Durmuşdan bir mysal alyp görkezip otyr. Çykar diýýär, taşla köne durmuşyňy. Ol seň günäli durmuşyň diýýär. Indi şu wagt sende täze, Isa Mesihde täze durmuş bar diýýär. Ýigrimi üçünji aýatda näme diýýär? Şol köne durmuşy çykaryp taşla. Oň deregine näme et diýýär? Oý-pikiriňizde, garaýşyňyzda täzeleniň diýýär. Aňymyzda hemme zat şu ýerden başlanýar, şeýle dämi? Pikirimizde. Şoň üçin hem siz oý-pikiriňizi indi täze durmuşa görä üýtgetmeli. Şu ýerde siz diňe täze durmuş barada aýdylýan zatlar barada pikir etmeli. Günäli zatlar barada däl. Hemem öz garaýşyňyzda, birek-birege bolan garaýşyňyzda, şu dünýä bolan garaýşyňyzda, siziň garaýşyňyzy täzeläň diýýär. Pawlus bize şeýle maslahat berýär, Hakyky dogrulyk we mukaddeslik bilen Hudaýyň keşbinde ýaradylan täze ýaradylyşa besleniň diýýär, ýagny şony geýiň diýip otyr, täze ýaradylyşyňyzy. Sebäbi Isa Mesihde bizde täze durmuş bar. Indi şol durmuşa görä siz ýaşaň diýýär. Şonuň üçin hem şu ol täze durmuş näme ekeni? Dogrulyk hem mukaddeslik. Şoňa beslenmeklik. Biziň her birimiz, Pawlus bize ýatlatýar, Siziň her biriňiz diýe Hudaýyň keşbinde ýaradyldyňyz. Ýöne şol Erem bagynda Adam ata bilen How ene günä edip, ine, ynsanlar bilen Hudaýyň arasyna aýralyk düşdi. Bu dünýä günä geldi. Ine, şol günä-de ynsanlaň üsti bilen şu dünýä getirildi. Elbetde, Şeýtan Howenäni aldawa saldy. Ine, şoň üçin hem Pawlus bize gaty wajyp zady ýatlatýar, Siz täze durmuşyňyz näme diýýär? Dogrulyk hem mukaddeslik. Hudaýyň keşbine ýaradylan diýmek näme? Biz dogry, mukaddes edip ýaradylan Hudaý ýaly. Şoň üçin hem indi şu zatlary geýiniň diýip otyr. Hudaýyň keşbine ýaradylan täze ýaradylyşa besleniň, gündelik durmuşyňyzda şoňa görä ýaşaň diýip Pawlus bizi çagyrýar. Siz öz durmuşyňyzda şu wagt şol hakyky dogrulyk mukaddeslik bilen Hudaýyň keşbinde ýaradylan täze ýaradylyşa beslenýäňizmi gündelik durmuşyňyzda? Her gün ir bilen oýanýaňyz. Bizeýem şu aňymyzda şony şeýle praktika etmeli. Sebäbi bu aňymyzda hemme zat awtomatiçeskiý bolup bilmeýär. Şony biz ýatlatmaly, Hä, mende şu wagt täze durmuş bar. Täze durmuş bu näme? Dogrulyk hem mukaddeslik. Hem täze durmuş men Hudaýyň keşbinde ýaradylan täze ýaradylyşa beslenmeli, şoňa görä hereket etmeli, şoňa görä gürlemeli, şoňa görä pikir etmeli. Ine, şonda biz şu täze durmuşda ösýäs, Isa Mesihdäki täze durmuşda. Pawlus bizi şeýle etmäge çagyrýar, bu ýerde gaty wajyp zatlary bize ýatlatýar ol. Siz her gün Özüňiziň Hudaýyň keşbinde ýaradylan täze ýaradylyşdygyňyz barada oýlanýaňyzmy? Biz aňymyzda näme oýlansak, şoňa görä-de hereket edýäris. Şonuň üçin men siz öz aňyňyzy şoňa şeýle oýlanmaga, praktika etmäge men sizi çagyrýan. Täze durmuşyňyz barada oýlanyň. Aňyňyzy şoňa görä siz terbiýelemeli. Şoňa ugrukdyrmaly pikirleňňizi. Ýene-de Pawlus bize Kolossiýalar kitabynyň üçünji babynyň dokuzynjy, onunjy aýadynda-da şeýle diýýär, Biri-biriňize ýalan sözlemäň, sebäbi siz köne ýaradylyşyňyzy köne urp-adatlary bilen birlikde çykaryp zyňdyňyz. Indi Ýaradanyň keşbine meňzemekde we ony tanamakda täze ýaradylyşa besleniň diýýär. Gaty gowy maslahat berýär bize. Täze ýaradylyşa besleniň diýýär. Ýene-de şol Ýaradanyň keşbine meňzäň diýýär. Ýaradanyň keşbi biz Efesliler kitabynyň dördünji babynyň ýigrimi ikinji, ýigrimi dördünji aýadynda näme diýdik? Dogrulyk hem mukaddeslik. Biz şoňa görä ýaşamaly. Şol biziň täze durmuşymyz. Dogrulyk hem mukaddeslik. Ýaradanyň keşbine meňzemekde we ony tanamakda täze ýaradylyşa besleniň diýýär. Her gün, minutma-sekuntma-sekunt, minutma-minut biz şony ýatlap, ýaşamaly. Aňymyza şony öwretmeli. Biz şol şoň şoň üçin hem şol aňymyzdaky näme pikir etsek şoňa görä bu hereketde herekete öwrülýär. Şoňa görä-de hereket edýäs. Eger bir günäli zatlar barada pikir etsek netijesi günäli hereket. A eger-de men täze ýaşaýşa görä özümi şol mukaddeslikde dogrulykda Hudaýyň keşbinde ýaradylan täze ýaradylyşa beslenmeli diýip şeýle zatlary ýatlasam, Şu zatlar barada oýlansam, şoňa görä-de gündelik durmuşymda şeýle hereket etýän. Ine, men sizi hem şeýle etmäge çagyrýan. Täze ýaradylyşa beslenmek barada pikir ediň. Öz gündelik durmuşyňyzda. Töweregiňizdäkilere-de şony öwrediň. Öz çagalaryňyza şony öwrediň. Ine, ýaşlykdan olar öwrense, soň ulalanda olar Hudaýyň ýolundan ýöreýärler hemişe. Men ýene-de şu ýerde Rimler kitabynyň altynjy babynyň on ikinji, on üçünji aýatlarynda näme diýýär, şo barada-da siz bilen paýlaşmakçy. Siz pany teniňiziň günäli höweslerine eýermez ýaly, günäniň öz teniňize höküm sürmegine ýol bermäň. Beden agzalaryňyzy ýamanlyk guraly höküminde günäniň ygtyýaryna tabşyrmaň. Tersine, ölümden dirilen hökmünde özüňizi Hudaýa tabşyryň. Goý, bedeniňiziň her bir agzasy Hudaýyň dogrulyk guraly bolsun diýýär. Pawlus bize gaty gowy maslahatlar berýär. Gaty gowy maslahatlar berýär. Isadaky durmuşda nähili ýaşamalydygymyzy bize öwredip otyr. Öz teniňizde diýe şu teniňiziň günäli höweslerine eýermäň diýe. Eýsem şu günäň öz teniňize höküm sürmegine-de ýol bermäň diýip otyr. Biziň biz tende şo günä etmek isleýäs, sebäbi biz öz tenimiz näme islese, şonam etmek isleýäs-ä biz, ynsan hökmünde. Ýöne Hudaýyň ruhunda ýaşanda, biz diňe şol mukaddeslige, dogrulyga eltýän zatlar barada pikir etmeli we dogrulykda, mukaddeslikde hereket etmeli biz. Ine, bu biziň Isadaky täze ýaşaýşymyz. Şonuň üçin hem Pawlus diýýär, Siz teniňiziň günäli höweslerine görä ýaşamaň, şol öz günäli höwesleriňize eýermäň diýýär. Hem şu günäniň diýýär, öz teniňizde höküm sürmegine ýol bermäň. Sebäbi Isa Mesih bizi haçda ölmek bilen günäň hökmünden azat etdi. O ýene-de on üçünji aýatda gaty gowy maslahat berýär, Beden agzalaryňyzy ýamanlyk guraly hökmünde günäniň ygtyýaryna tabşyrmaň diýýär. Şu ýaman işleri edip, öz teniňizi şol günä etmeklige tabşyrmaň diýýär. Günäli iş etmäge tabşyrmaň. Eýsem diýýär, ol bize gowy maslahat berýär, ölümden dirilen hökmünde özüňizi Hudaýa tabşyryň. Ölümden direlen hökmünde diýmek şol, siz öňki köne durmuşyňyza öldüňiz diýýär. Indi siz şu wagt täze durmuşda ýaşaýaňyz diýip, şony bize duýdurýar. Özüňizi Hudaýa tabşyryň diýýär. Her bir bedeniňiziň her bir agzasy diýýär, şu tenimizdäň her bir agzasyny şony Hudaýyň dogrulyk guly bolmaga tabşyrmaly biz. Bedeniňiziň her bir agzasy Hudaýyň dogrulyk guraly bolsun diýip, Pawlus bize şony ýatladyp otyr. Şu şeýle zatlar, elbetde, Hudaýa hormat getirýär. Şeýle zatlar Hudaýa hormat getirýär. Pawlus bize nädip täze durmuşda ýaşamak barada bize gowy görkezme berýär ol. Biz nädip täze durmuşda ýaşamaly? Ine, bu Efesler kitabynyň dördünji babynyň ýigrimi bäşinji aýadyndan Efesler kitabynyň bäşinji babynyň ýigriminji aýadyna çenli görkezýär. Indi ýalan sözlemäň-de, her biriňiz öz ýakynyňyza hakykaty aýdyň. Çünki biziň hemmämiziň bir bedeniň agzalarydyr. Gaharlanyp, günä etmäň. Gaharyňyzyň üstüne gün ýaşmasyn. Iblise orun bermäň. Ogurlyk eden indi ogurlyk etmesin. Gaýtam öz elleri bilen zähmet çekip, mätäje paýlamaga zady bolar ýaly peýdaly iş etsin. Agzyňyzdan hiç haçan ýaramaz söz çykmasyn. Gaýtam, diňleýänleriň mätäçliklerine görä, gerekli sözleri sözläp, Olary ruhlandyryň. Şonda sözleriňiz olara peýda getirer. Hudaýyň mukaddes ruhuny gamgyn etmäň. Çünki mukaddes ruh siziň Hudaýa degişlidigiňizi hemem gutulyş güni azat edilmegiňiz edilmegiňiziň kepilnamasydyr. Her hili öýke-kine, gahar-gazap, paýyş sözler aýtmak we töhmet atmak ýaly ýigrenji häsiýetler sizden daş bolsun. Bir-biriňize mähirli we rehim-şepagatly boluň. Hudaýyň sizi Mesih arkaly bagyşlaýşy ýaly, siz hem bir-biriňizi bagyşlaň. Şeýle hem siz söýgüli çagalar kimin, Hudaýdan görelde alyň. Mesih ýaly söýüp ýaşaň. Ol bizi söýüp, Hudaýa ýakymly ysly sadaka hem gurbanlyk höküminde biziň üçin janyny gurban etdi. Araňyzda azgynlyk, haramlyk, açgözlük etýän bolmasyn. Beýle zatlar Hudaýyň halkyna gelişmeýär. Şeýle hem araňyzda ýaňralyk, biderek degişme-de bolmasyn. Bular size ýaraşmaýar. Muňa derek Hudaýa şükür ediň. Şuny bilip goýuň, hiç bir agzanyň, murdaryň ýa-da açgözüň Mesihiň we Hudaýyň Şalygynda mirasy ýokdur. Çünki şeýle adamlar butparazlar bilen des-deňdir. Hiç kim sizi boş sözler bilen aldamasyn. Şu zatlar sebäpli Hudaýyň gazaby özüne boýun egmeýänleriň üstünden inýändir. Şonuň üçin olar ýalylar bilen gatnaşmaň. Ýadyňyzdamy, bir wagtlar siz garaňkylykdadyňyz, ýöne indi Reb arkaly nursyňyz. Şonuň üçin nuruň çagalary bolup ýaşaň. Dogrudanam, ähli ýagşylyk, dogrulyk we hakykat nuruň miwesidir. Rebbi hoşnut etjek zady bilmäge çalşyň. Garaňkylygyň ýaman işlerine gatyşmaň, tersine olary paş ediň. Olaryň edýän gizlin işleri hakda hatda söz açmak-da aýypdyr. Emma nur parlana, ähli zat paş edilip, aýdyň görüner. Çünki nur ähli zady äşgär etýändir. Şonuň üçin şeýle diýilýär, Oýan, eý, uka giden, ölümden direl! Mesih saňa nur saçar. Şeýlelikde, nähili ýaşaýandygyňyza üns beriň. Nadanlar ýaly däl-de, danalar ýaly ýaşaň. Her bir pursatdan degerli netije çykaryň, sebäbi bu ýaramaz döwürdir. Şonuň üçin-de samsyk bolman, gaýtam Rebbiň yradasynyň nämedigine düşüniň. Şerapdan serhoş bolmaň. Bu sizi wejeralyga elter. Tersine, Mukaddes Ruhdan dolup-daşyň. Bilelikde mezmurlar, öwgüli we ruhy aýdymlar aýdyň. Rebbe tüýs ýürekden sazlar çalyp, Nagmalar aýdyň. Ähli zat üçin Rebimiz Isa Mesihiň adyndan Ata Hudaýa hemişe şükür ediň. Men indi Hudaý üçin ýaşaýandyryn. Men Mesih bilen haça çüýlendim. Diýip, ine, şu zatlary biz bärden görýäs. Ähli zat üçin Rebimiz Isa Mesihiň adyndan Ata Hudaýa hemişe şükür edip ýaşamaly. Nähili ýagdaýda bolsagam. Ine, bu Pawlusyň bize öwretýän hakykatlary. Pawlus bize nä, näme şeýle ýüzlenýär? Şu wagt sende täze durmuş bar diýýär Isa Mesihde. Indi men saňa diýýär, men size şol täze durmuşda nähili ýaşamak barada Görkezme bermek isleýän diýýär. Ine, biz şu ýerde Efesler kitabynyň dördünji babynyň ýigrimi bäşinji aýadyndan otuz birinji aýadyna çenli okadyk. Şeýle hem Efesler kitabynyň bäşinji babynyň birinji aýadyndan ýigriminji aýadyna çenli okap geçdik. Ine, şu ýerde biz şu hakykatlary görüp otyrys. Ol bize jikme-jik. Isa Mesihde bolan täze durmuşda nähili ýaşamalydygymyz barada gürrüň berýär. Men sizi şu bölümleri özbaşdak özüňiz hem okamaga çagyrýan hem şu ýerde aýdylýan hakykatlara üns beriň. Her bir nähili hereket etmeli, Pawlus bize näme öwredýär, şony aýratyn ýazyp, Soň şolar boýunça dileg etmäge men sizi çagyrýan. Hudaýdan dileg ediň. Ine, birinji, şol dördünji bap ýigrimi bäşinji aýatda näme diýýär? Indi ýalan sözlemäň-de, her biriňiz öz ýakynyňyza hakykaty aýdyň. Siz, çünki biziň hemmämiz bir bedeniň agzalarydyrys diýýär. Ine, siz şeýle ýazyp bilmeýäňiz, ýalan, şeýle ýazyp bilýäňiz depderiňize. Indi. Ýalan sözlemäň ýa-da ýalan sözlemäň diýip şeýle bärde görkezilýän görkezmeleri özüňiz şeýle ýazyp bilýäňiz. Soň her gün okaň, serediň şoňa, soň Hudaýa şony dilege öwrüp bilýäňiz. Ýene bärde näme diýýär? Ýalan sözlemäň. Ýöne Isa daky täze durmuşda näme etmeli? Şony ol bize görkezýär. Gapma-garşylykly zatlary bize görkezip otyr. Her biriňiz hakykaty aýdyň diýýär. Hakykat boýunça ýaşaň. Ýalan sözlemäň diýýär, bu köne durmuş. Her biriňize hakykat aýdyň, öz ýakynyňyza hakykat aýdyp ýaşaň diýýär. Ine bu Isada hakykat, Isadaky täze durmuş. Pawlus bize şony görkezýär, her hili gapma-garşylyklary. Şu galan tekstiň hemmesini özüňiz okap, men sizi şeýle ýazmaga çagyrýan hem şu ýerde aýdylan hakykatlary soň praktika ediň. Ine ýigrimi altynjy aýatda diýýär, gaharlanyp günä etmäň diýýär. Gaharlanmaň, siz şony ýazyp, Hudaýa dilege öwrüp bilýäňiz, birek-birek bilen gatnaşygyňyzda. Gynansagam biziň şu günki gepleşigimiz tamamlanýar. Biz ýene-de gepleşigi dowam eder. Häzirlikçe hoş sag boluň.